Good morning nisuam pathum Friday ni lo nia kan laklo em avawin chu week wise assignment kha kan chhunzawm lo anga drama kan zir chhunzawm ang chuan drama kan zir hmain in assignment chung chang kha a then then kan en a hemi record ka siam hma hian tha deuh deuh kha a awm a duhdah deuh hlek a tihte pawhin a awm a. Hei uluk takin ka zut chhiar kil kel lova mit a thip duh vangin kan en thuak thuak khan a phek atanga chhut ringawt pawh a tling lo kha a awm ta a ni. Chumi awmzia chu six mark pahnih a awm a, chu chu six mark pakhat phek li in ziah chuan pahnih chu phek riat a lo ni phawt. Chuan mark khat leh mark hnih pu chi ka sawm li tal kan tia chu ti lo nih chuang kha khan phek nga phek ruk te a lo awh dawn a. Chuti nih chuan phek sawm panga vel tal kha ngai ta hrim hrim a ni. Chu chu phek ruk, phek sarih, phek riat vel ah te in rawn ziak a, hakha chu engti kawng zawng mah in a tling thei lo hrim hrim a ni. A phek zawng a chhut pawh khan maw khang kha nakinah a la pawi dawn a, a la pawi hle dawn a. Tuna tih tur tih ang thlapa in tih loh kha chuan Nakinah a buaithlak dawn a ni. Chuvang chuan pen ding loh tur kan tih kha kan sawi nawn leng e, pen ding loh tur vawiina kan zir ang hi zanah emaw a nia a la lak khan a chang chuan baihat chi ning a, a chang chuan ziah chi ning a, hakha tih nghal zel tur a nih loh chuan a inhnawhkhawm a, a tam ta thin a, a buaithlak thin a. Kha vang khan pen ding lovin kan zirchin apiang kha uluk takin in zir dawn nia chuan kar leh ah pawh submit tur a lo awm leng a, hetiang ah khan a dawn a buai chuk chuk ngai lovin in lo ti zel dawn nia tih kha kan chhawi hmasa leh dun i. Chuan khami submit a kha ngaih pawimawh hram hram bawk tur tin roll number leh hming tarlanna chang la hrelo kha in awm zauh zauh a. Ang kha in fimkhur dawn nia. Tichuan la drama kha kan chhun zawm ang a, nimina chankhatna, lankhatna leh lan hnihna kan zir a, lankhatna ah chuan eh Thangzawrah leh Lalhniang in lo lang a, tah chuan an unau te, Lalhniang i unau te inneih dan tur chungchang ten sawi bak ah an mahni pahnih te pawh inneih ve tawh an duh thu te, kum thum lai an lo in zui tawh thu te kha kan hmu a ni. Chuan lan hnihna ah chuan Thingsei khua Lalchhunga khua ah khanin a nau Kalkhamat upa te an lo kal a, chung chuanin vai run an duh thu te leh an run dan tur an rawn rua hmanpui chung chang te kha kan sawi a. Chuan an phur dun hle mai a, khami khaw pahnih te khanin remchang hmasa bera Vai zu run tur khan, zu run tur khan ruahmanna an siam ta a, chuan vai run an duh chhana pawh kha an an ram chhuahna an rawn tih buai fo, an sairam chhuahna an rawn tih buai fo avang te. Tin, chuta zu kal te chu zu che tha te kha, an lal te khanin lawmman tha tak an pek dawn avang te khan pa mi huaisen pasal tha te pawh kha an phur hle a, silai neih na tur remchang tak te kha a awm theih dawn bawk avangin an phur hle a ni tih te kha kan zir chin kha a ni ta a ni. Chuan khami kan zir chin ah pawh khan mak khat leh mak hnih pu chi kuaisawn rawn siam nghal rawh u ka tih kha a kha a ni ta a. Underline atang khan siam tur a tam ang a, underline lo atang te pawh khan siam tur a awm ang. Pawh ni se, lanthumna ah kan en ang, kan en ang le lanthumna. Khuaia te in a lo lang thung a, khuaia a lang a, Thangzawra leh Kapa an rawn lut a ni. Khuaia te in a ni a, chu chankhat, lankhatna ah thlawhma a lo lang a, lan hnihna ah lal luhkapui a lo lang a, chuan lanthumna ah chuan khuaia te in a lo lang ta a ni chu. Khuaia a lo lang a, chuan chutih lai chuan Thangzora leh Kapa kha an rawn lut ta a ni. Umm, Tirule helamah hian thut hmun han rem rawh u, a lo ti a, Kapa khanin enge in lo en chu a awm, a an awm, a neih tlak hmel awm bawk em? a lo ti a, a tih lai kha umm, lo tur an thlan lai vel a ni. Tunlai angin. An duhna lai laiah lo an nei lo va, he Lal leh Upa te khan heti lam mual hi aw, helai hi aw tun kum chu kan nei ang an tia ti khan kha lamah vek khan lo an nei thin a ni chuan an lo lei neihna tur hmuna kha an vah hmain an va en chiang a, tah chuan enge ni eeh Thing zung kai tih te, thing lu bul tih te, lei ruang tuam maw sih han tih ang chi ka tiang thil kha lo awm chuan khalai la hmun kal lo atan an duh loh thin a ni. Chu chu in lo va en a kha enge an awm, lei atan a tlak dawn em? Aaa thiang lo thil te kan duh loh thil te awm em an tia an lo zawt a ni. Khuaia khanin an neih tlak Hlawm ang, perh kan han tar hlawm kha a te perh tar chu thil chhin chiah na ka tiang a perh an tar an kawh tir tawh chuan mi thlan sa tawh tih na a ni, mi hual tawh tih na. Tichuan Thangzawra khanin aah keini lam pawh hi kan pawm ang ang, kan neih theuh chuan buh hnah in zai vekin lo fing tam fe chu kan inzau au vek dawn a ni, ramriah a nuam leh dawn hle mai tih te kha a sawi a, Thangzawra pawh khanin E kan neihna tur pawh keini pawh tuna kan pawm ang hi kan final theih vek lo atana kan neih theih vek chuanin e buh hnah in si vekin inzai vek tih chu buh hnah in si vekin fing tam fe chu chu ram zau tak hmun zau tak kha kan inzau au vek dawn chumi awmzia chu ei tunlaiah chuan an duh lai lai an vat a hmanlai chuan duh lai lai vah a ni lova. Maw chuvah lai tur bik an siam kan tih kha. Tah chuan a khawi laia maw khan china kan sawi sih te, lei ruang tuam tih te, thing zung kai han tih ang chi, thing lu bul han tih ang chi kha a lo awm palh chuan kha lai kha vah lo tur a ni ta ni. Chuan khatiang kha a awm thliah chuan, a awm thluah chuan kha lai lo velah khan ral atanga han thlir pawhin a kar lakah khanin, vah loh ram kha a lo awm thluah dawn a ni maw? Chutiang ni lova an tum anga an vah vek theih chuan buh a rawn puitlen hunah chuan a karah aah engmah tla zep lovin, an hrethiam em? a karah engmah tla zep lovin aah lo hrang hrang kha tikhan a inzawm vek dawn tihna a ni ta a ni. An tum ang an neih theuh chuan buh hnah inzai vekin lo fing tam tak kha a inzau au vek dawn, inzau au chu khatianga a karah. umm vah loh tla miah lova inzawm put sawi na kha a ni. Chutiang a nih chuan ram riah te pawh a nuam leh hle dawn a ni. Au ti dane thang zawrah khan a tinge thang zawrah khan ram riah kha nuam dawn hle a hriat tih kha question a awm thei a. A chhan chu an tum ang an pawm ang kha an neih vek chuan lo tam fek a a inzawm vek dawn a a inzau au vek dawn a buhna insi vekin inzai vekin. Ka tiang a nih chuan ram han riah te kha nuam dawn a ni. Ram riahnah pawh khan an inrim a, nula leh tlangval te maw tiang khan zanah pawh thla mah khan tikhan kan thiante thla mah an kal khawm a ti thin ta a ni. A karah vah loa awm thluah chuan. Khatia inlen pawh te kha a nuam lo ve thin a, chutah chuan khami tum kha chuan an tum anga an awm theih kha chuan nuam dawn hle in thang zawrh a khan a hria a ni. Chuan ka pa pawh khanin umm kei hi ka pa hi a lawm leh a hla piang hi a tha niin a ring emawni eh kan feh bing leh ngat ngat dawn a nih hmel a tia ka papa khanin lo a hla kha duh thin a nih chu. Hranga te leh chhawhna te mai lo chu i ri tur kan neih awm pawh ka hre lo, a ti a. Ang te pawh kha chhinchhiah ta ula kapa te ri tur kha hranga te leh chhawhna te an ni ta ni. Lo hla tak kha an neih dawn avangin khuaia khan lo hla zawng buh chhek mawlh hian in awm thin. Keini awmin chu kan nei hnai bawk a, ka tang teh ang chu, a ti a. Khuaia'n lo hla neih a ninna chhan chu buh chhek a ning thin. Buhchhek ti awmzia chu hetah het lawt vek a ni ta, motor a awm lo a, an va phur char char a, chuan eh kal lamah ruak in an kal a, haw lamah rit la in kha kha hla lutuk mai a mi kal lam a aw eh ruak a kal char char a, haw lama rit lak char char ai kha chuan kawng lakah khan an chhek ta. Ruak a kal leh head load thil phur kha a in balance deuh hlek na tur khanin kawng lakah khan an chhek thin a ni. Chutianga buh chhek chu ka ning thin a ti khuai a ni. Chu chu lo hla nei an inna. Lo hnaiah chuan kha kha ngai chuang lova, lo hlaah chuan chhek kha ngai thin a ni. Thangzawr an kumin chu chet hma deuh pawh a tul mai thei a, vai run thu hlan sawi tlat mai a ti a. Khami kum khan ka vai run an tum avangin kum dang zawng aia buh. Thar hma a intih fel hma kha tul dawnin an hria ni. A chhan chu vai run kha a thla thla thang ngai te ni a, chumi tur chuan kum tir atanga lo neih dawn atanga in a ruam han sa kha a ngai a ni. Tiang chuan an titi chho zel a, Umm, Khuaia khan in Sentlang Lalpa hi kal kha mah nia, kan Lalpa chhang chiah hi a ni tiin hria ang maw? a ti a. Hetah pawh kan sawi tawh a, Sentlang Lalpa kha. Kal kham a ni. Chuan chu chu lal chhung a nau kha nih chu khuair bawk khan Sentlangal chuan tunah hian pui tham deuh hlekin vai run a tum a, kan sairam chhuahna an rawn ti che reuhna chain a hria a, rawn la rawn lawr ngam tawh lo khawpa kah mang phiar a duh a, chumi atan chuan a unaute khua sawm kual mek a ni tih ta kha khan a chin a kan sawi zuai pawh khan heta a ni. Ngatinge vai ho kha kah an duh, ngatinge vai ho kha kah an tum tih chuan Nsairam chhuahna rawn ti che reu nasa in a hria a, chuvang chuan rawn lawr ngam tawh lo tura kah mang phiar do kha a duh ta a ni. Chuan an titi chho zel a, aaa an zuam awmzia te an sawi a, thang zawr a rek bawk khanin kan zuam ang rawk khi an lo ni lo viau mai ang tih te pawh kha hlauhawm mi hi an thawm a len viau lem loh avang hianin an nep viau tihna a ni ngawt si lova te a tia fimkhur thu hla ah. A khatiang te kha sawi chhuak a ni. Khuaia khan nih phei chu ni a mahse ngawi teh hman kum mai pawh khan Lalruama khua ten an zurun a sal pawh an kawi fek a. Tia Thangzura'n kan Lalpain a hminga san lu hnih chin hawn sak chu silaina khul sak dawn tih kha nia kei ka lo lungkham ni kha kha pawimawh ta hle a ni. Thangzaran vai run chungchanga lungkham deuh chu an lalpa khan an lalpa chu a lal chhungah khania a hminga sallu hnih chinhawn sak thei kha silaiin a khul sak dawn a ni. Sallu hnih leh rallu hnih chu kan sawi tawh kha niminah sal chu a nung chungin ral chu thihin maw? Ka pa khan chuti ni maw va tih zia dawn ve alo ti ve a, Thangzawra'n kan awm lai ngeiin a lawm a sawi a ti tak tak in ka ring a ti a, Khuaia'n enge le nangke chu silai tha tawk i nei alawm a dang a dang ngai a mi lo ti a, Thangzawra khan mai mai thin a, Nupui chhia tha kan la duh veng a, man atan an ngen miau chuan kan ho der dawn a ni. Rikrum thilah silai neih loh zawng a hreawm kan tih hlawm em hi tih lam lam a ni ka lo ngaihtuah a ni, a ti. Silai kha chu nei ve ngei mai a Thangzora khan. Mahse, nupui man atan silai ngiat khan chin avangin an pek daih chuan a dang a nei tawh dawn lo va. Tin, pakhat chauh nei chuan an phal lo tlangpui bawk. Chuvang chuan silai neih bel leh kha a duh em em a ni. Ehh, ni tak e, keini Kan ni a, sawi ta mai mai la, mahni chu Lalte in engemaw min hrilh ru zauh tak asin, enge ni thu thar neih deuh mai in tum em ni? a tia Kapa khanin, Thangzawra kha zawt a ni, inṭhian ṭha tak vek an ni a, khang aah palai tirh an tum hnaih thu te pawh kha an lo hrilh ve aniang, Thangzawra nia hrilh cheu ka lo tum tho va, tun ṭhal chhung ngei hian palai kan tir ve mai dawn emaw ni ka lo ti a, kan sithlu zo ta lo a nih leh, enge mipa leh lawi chal te chu hnawn dan Kan ti alawm le a ti a. Kan nei zo ta, kan inrem thei ta lo nih pawn eng nge pawi mipa leh lawi chal te chu an hnawng fo alawm tih na a ni. Khuaian chawng hrima hi a uang ta deuh emaw tih tura han tawng zeuh te hi chinga engtizai zia nge emaw ni chu aw ka lo ti a zawhfiah che ka tum reng asin Tia Thangzora khan, Chuvang te pawh chu min pah zel ang chu. An ni pui hi an mi tha reuh u sia, mi hi an hma khalh chut ang tih te pawh a hlauhawm kan ti deuh bawk mawle, a ti a ni. Ka ti a inneih a hmanhmawh a chhan a kha, Chawnghrima kha a lo lang a lo lang ve a ni, chu chu an mi tha bawk sia, Palaia tirhkhalh ang tih a lo avang khan hmanhmawh rilru ni. A nih chu phawng vat ula that mai chu kan inchhung leh zel. Don Zunia leh ate Kapa leh Lalhniangi te kha inhnai tak an ni tih na a ni. Khuaian chanchin tha nih chu titeh ang u, leng chhuak ang u, Lalhniangi te in zawng zanin chu i rial phawt mai ang, kan lawm nun mai mizial sak a tum kha an vaihlo a tui teh a nia aw a ti a, an chhuak ta dial a ni. Chuan an ni thian pathum titi kha a zawva lan lina a lo ni leh ta a ni. Tah chuan Lalhniangi te in lo lang ve thung a, tah chuan Laltei pa a nu nen an lang a, Lalhniangi tui chawi tui um phur in a lo lut bawk a. Lalhniangi, Heti khan Lalhniangi te inah len an tum lo va, hmun dangah len an tum a, kha mite khan chhuak ta nih chuan puanzar an khar a, Lalhniangi te in lo lang ve thung. Lalhniangi khanin, Ka nu mi han chhuah thuai teh, chumi awmzia chu a tui chawi a kha, min han hlan thlak rawh le, min han chhuah rawh le, a ti na ni. Lalhniangi nun mah mi tam lutuk hi chuan ti teh thin suh, tui kan ngei ang tih pawh ni hlei lo, a ti a, tui thawl ah, tui chhun vel ah khan tui um atanga tui rawn chawi a kha. A bun chhuak a nih lal hiangin zawitein a nu hnenah khan, Ka nu, pa hau bula te thian dun lo leng tur ka hmu a, a ti a. Palai an nih kha ring sa a ni. Hau bula piah ang khan phunga tiin ziak ula hu tak a ziah ang khuan kha mite kha palai an ni. Palaite kha tutte nge tiin Kawichan a chhuak thei a, chiang takin a inziak lo va. Hau bula leh phunga an ni aw. Palai te kha hau bula leh phunga an ni. Chuan Lalhniangi nu khanin an nih thu a, Palai an lo lian thu te a sawi a. Lalhniangi pain Lalhniangi hnenah khan englo chhungi hnenah a nu a nupui hnenah khan ka tuibur lai nuai kha min han ban nghal teh, chemfawng kan bun teh ang a ti a. Tuibur lai nuai chu chemfawng an verh na nia chemfawng kha Umm enge ni chem an a chhungah a chem fawng an ver a chuan a chhungah khanin sarang an hnawh lut a chu chu an hal a tah khanin chem kha a khang tih ila hemi an hnawh luh lampang kha maw a fawng a lut lampang kha An chhu lut a, an hnawh lut a ti chuan an ti nghet thin a ni. Khatianga an verhna kha tui bur lai nuai chu a ni ta. Question awm thei chu, Aaa, chem fawng verh nan khan enge min rawn lak theih a tih, tih kha a ni ta a ni chu chu tui bur lai nuai an ti a, verhna maw? Chuan, Umm, tui bur lai nuai chu a pe a, mei a vil nghal a. Kha tawlh hlek teh, eirelna dal tak hian in thu thin a ti a Lalhniangi pa in. Aw kan thu ang chu, thil kan ti nih hi a rem lai lai ah khan in che ang chu a ti a Lalhniangi nu in heti hi kan ni a han in sawn mai hi a har loh nen chuan aw ti vei hlak hlak a ni Lalhniangi pa in. Phun hi chu nuam in ti teh zawng a nih hi, pa berin in chhung ah pawh duhna lai ah thuthmun kan rem tha thei lo a nia, um phun phun phawt mai teh u. tia insawn chuang lo khan thil tih lai kha ti ngat ngat a ni. Khangte khan a rawn entir pakhat chu aah pa pa intih lalzia maw inchhung an lalzia te pawh rawn ti laiin a tum pah a ni. Chuan hau bula te pahnih kha an rawn lut ta a ni pawn atangin in awm em an rawn ti a, an hniangin pa te khan an lo chhawn a tichuan palai te kha an leng lut ta a ni tih mai ang aw tawi zawngin chuan an thu khawmuanga phunga khan hetah-- Phek sawmriat pathumna kan kal daih ang. Heng Ngawihteh Lalteipa man atana i pawm tur silai chungchang pawh kha kan chei ngial mai a, Thangzora pa chuan, Umm, kan silai hi chu kawng engkima kan tawngchhan leh kan lo vau chher ve ber a ni sia. Lalhniangi pa chuan, Min lo hrethiam thei hram lawm ni le, Sial, a sial a lawi, a ṭhi a dar te zawng kan nei a zeng la ni lo va, kan neih ve chhun vai fei tluan pangai hi tlaiah ṭheuh khawngaihin min lo pawm sak che la, tlai nga tlakah min ngai se la, Man tangte pawh neih zawng zawng bakah Lainate ta dap khawmin kan han tlak bawk anga a inrem theih hram lo maw tiin min thlah a ni, an ti a. Tichuan, khalaiah khan kan hriat tur chu ihh hau bul leh phunga te kha an rawn leng a ni. Chuan khami an rawn a taka an rawn lan hma khan ihh a thawnthuah hian Vawi khat chu an lo leng tawh a, khami hma khan an lo leng tawh a, chutah chuanin a thupungin man leh mual tur te pawh an lo sawi tawh tih kha lang her lo mahse a hriat ta a ni maw. Drama ah chuan technical thil buaithlak tak tak a awm a kan tih kha a chana kha puanzar vawi khat inhawn chhunga chan zawh zel a ngaih avang khan thawnthu anga a plot indawt tha deuh a tih kha a rem ve lo a ni. Chuvangin umm. Hau bula leh phunga pawh kha khami lan lina a an rawn lan hma khan a lang lo lamah khan palai te kha an lo leng tawh a, chumi tum chuan Lalhniangi leh Thangzawra inneih dan tur chungchang te kha a thu phungin an lo sawi tawh a, chuan man leh mual te pawh kha an lo sawi tawh a ni tih kha a hriat a ni. Chuan chumi man leh muala chu palai te khanin Thangzawra pa te hnenah khan an va thlen leh a, chuan an sawi ho leh a, Lalhniangi man atana an tih tak si lai leh eng eng emaw kha an rem ta chiah lo a, chumi chu an va len pui leh a ni tih lai kha in hre dawn a nia aw. Chulai takah chu heta rawn sawi hi nia, Ngawiteh Lalteipa man atana i pawm tur silai chungchang kha kan sawi ngial a, Thangzorapata nen chuan Thangzorapa khanin kan silai hi chu kawng engkima kan tawng chhan leh kan lo vau chher ve ber a ni, tawng chhan leh vau chher chu kan inngahna ber kan hmatheh ber tihna maw? Alhniangi pa chuan min lo hrethiam sel a, a sia la lawi a thi a dar te pawh kan nei lo chung chung hian kan neih ve chhun vai fei tluan pangai hi tlaiah theuh khawngaiin min lo pawm sak se. Tlai nga tlakah min ngai sel a, man tang te pawh neih zawng zawng bakah Laina te ta dap khawmin kan han tlak bawk nga, a inrem theih lo maw a ti tlat a ni tih khan inrem dan tur kha rawn sawi ta a ni. Kan sawi nawn leh ang, hemi lan hma hian palai te kha Lalhniangi ehh. leh Thangzawr atan khan an lo va palai tawh a, inneih kha a rem an ti thawkhat chuan a man leh mual chungchang te pawh an sawi a ni. Chu chu palai tena aw ngawt chi kha a ni lo va, an haw leh phawt a, chuan Thangzawra pa te nen han an sawi khawm leh a ni. Tah chuan a man atana an lo tih silai kha. an rem ti ta lo a ni maw? Chuvang chuan silai aiah khan thil dang vai fei tluan ka kha chhin chhia ula, vai fei tluan panga kha tlaiah min pawm sak sela a ti. Chumi awmzia chu eh eh lal nula, sailo nula chu a man chu sial sawm a ni chu chu tlai sawm tihna. Chuan a bak zawng chu. Aah tlei nga te lo ni ta. Chuti nih chuan Lalhniangi kha hnamchawm nula nih chu sai lo nula a ni lo maw? Chuan tlei nga kha ngarawh pachuo man an tih ang ka hria, pachuo, pachuo in tlei nga. Lalhniangi kha pachuo a ni mai thei. A man atan khan tlei nga kha an pawm dan tur a ni ta. Chuan. Inbiak remna in tlai sawm aia silai pakhat te pawh ti ta se, khami khan inbiak rem chuan a dik tho va, a man phung pangai ah chuan sai lo lal nula kha tlai sawm a ni, sial sawm tlai khat kha sial khat hian sial khat tih khan sial kher a ngai lo a, a hen ang kha a man chhoina kha a ni mai a maw? Sial aia thil dang an pawm pawh khan a theih vek ta a ni. Chutiang chuan Lalhniangi pawh khat a man kha tlainga a ni a, chuan tlai khat kha sial khat tur a ni. Sial aiah khan vai feitluan, sial pakhat aiah vai feitluan pakhat chuan tlainga man a nih vangin vai feitluan panga kha a man atana pawm turin an ti a ni. Vai feitluan chu fei a ni mai, vai fei maw? Feki bar ang chi ah kha an ngai ta ila, chu chu min lo pawm sak sela kha kha man pui ania, khami bak ah man tang a lo awm a, chu mi man tang te pawh chu kan rawn puk chawp ang a, kan tlak vek dawn nia tia nih chu. In hriat tel tur a chu man kha tam thin avangin vawikhat ah an tlak thei lova,